Soen Iech Merci, datt Der komm sidd op eiser politescher Rentrée 2011, 2012. Mir wäerten, eebe well et eng politesch Rentrée ass, wäerte mer dann och net just iwwert d'Gemengewale schwätzen, wäerten awer, ech wäert kuerz zwee Wieder driwwer verléieren an duerno wäerte mer och iwwert National Themen schwätzen, dat wäert de Serge maachen, an och iwwert Europa. Mä mir waren nach ni esou present wéi dës Kéier. Dat heescht, mir sinn an deene sechs, a sechs grousse Majorz-, Proporz-Gemenge present, d'Stad, Esch, Hesper, Suessem, Diddeleng an Déifferdeng. Diddeleng an Déifferdeng fir d'éischte Kéier. Dat heescht, mir sinn a Gemenge present, wou iwwer 150.000 Awunner sinn. Dat heescht, d'Majoritéit vun de Leit kënnen déi Lénk wielen. An dat ass all Sondage wäert, well dat ass e reelle Sondage. Mir hunn en Zoulaf a mir hunn och nei Kandidaten. Dat, wat mir ëmmer soen, dat ass, datt déi Gemengewahlen si politesch Wahlen. Et ass d'Méiglechkeet, fir e politesche Choix ze treffen, fir och eng politesch Richtung ze wielen an net just dee bessere Gestionnaire oder dat déi bescht Gestionärin ze wielen, well dat kéint jiddereen. A mir hunn och politesch Theme gesat, Prioritéite gesat. déi och nach zum Deel anerer inspiréiert hunn. Mir hunn et fäerdeg bruet, gewëssen Themen am Virdergrond ze setzen, wéi de Logement zum Beispill, wat jo en eminent wichtege Sujet ass hei zu Lëtzebuerg, well et zum groussen Deel dozou bäidréit, datt d'Leit sech veraarmen. En anere Sujet, dee mer gesat hunn, dat ass d'Fro vum Waasser, well mer der Meenung sinn, datt d'Waasser, den Zougang zum Waasser misst garantéiert sinn. Et muss een anerersäits awer och kënne mam Waasser verantwortlech ëmgoen. Dofir fuerdere mer jo bis 50 Liter den Dag gratis, bis 150 Liter muss normale Präis bezuelt ginn an doriwwer eraus muss de Präis verduebelt ginn. Dat sinn Themen zum Beispill, déi mer gesat hunn. A mir hunn et fäerdeg bruet, dee Wahlkampf och ze politiséieren. Politik ass jo justement eng Fro vun der Muecht. Da si mer dann fro, ween d'Muecht ausübt. A mir sinn der Meenung, mir si Basisdemokraten weiderhin, dat heescht, mir sinn der Meenung, datt Leit, déi op enger gewëssener Plaz liewen oder schaffen, datt déi och musse vill méi grouss Rechter hunn, fir och net just mat ze schwätzen, mee mat ze decidéieren. Dofir wäerte mer och an deene Gemengen, wou mer vertruede sinn, och vläicht an aner Gemengen, wou mer dann net vertruede sinn, mee trotzdeem wäerte mer jo weiderhin politesch schaffen, dofir alles anzesetzen, datt Initiative geschafe ginn, déi och reell Entscheedungsméiglechkeeten, also de Leit reell Entscheedungsméiglechkeete ginn, sief et an de Quartieren oder um Niveau vun der Gemeng. Mä d'Schwéierpunkte vun déi Lénk gi jo bestëmmt vun der Politik, wéi se vun dëser Regierung gemeet gëtt. An déi Politik bedeit virun allem, datt strukturell Reforme solle kommen, déi d'Situatioun vun de Leit méi schwéier maachen. déi d'Léin sollen erafsetzen. Am Rentesektor ass eng wichteg strukturell Reform am Gaang, déi wäit geet, déi ähnlech ass wéi déi an Däitschland a wou et drëm geet fir de private Versécherungssektor eng grouss Plaz ze sécheren, doduerch datt d'Leit sech selwer musse versécheren an datt se net méi iwwer den öffentleche System hir Rent kréien. Den ëffentleche System huet awer de groussen Avantage, dass e solidaresch organiséiert ass, wärend de private Rentesystem virun allem dono ausgeriicht ass, wéi d'Leit dra bezuele wäerten, an absolut kenge sozialen oder solidaresche Facteuren Rechnung dréit. An am iwweregen ass dee vill beschwuerene E Finanzéierungsproblem stellt sech grad esou gutt bei engem private Secteur wéi an engem ëffentleche Secteur. A mär mengen, et soll demokratesch decidéiert ginn, wéi eise Rentensystem an Zukunft soll ausgesinn. Mär wéissten mol gär, wat deemools decidéiert ginn ass, wéi Mittal d'Stolindustrie iwwerholl huet. Wat war d'Roll do vun deenen eenzele Ministeren? Wat war d'Roll vum Här Juncker, vum Här Frieden? Wat ass haut nach d'Roll vum Här Krecké? Mär hunn de Verdacht, dass do Interesse vun der Finanzplaz eng ganz grouss Roll gespillt hunn an der Iwwernam, a mir hätte gär, dass dat opgedeckt gëtt. Jo, an Europa ass eng regelrecht Desindustrialiséierung amgaang, an déi gëtt eebe just duerch esou entscheedenden Afloss vum Finanzsektor, gëtt déi nach beschleunegt. Et wier un der Zäit, wann an Europa erëm giff eng gemeinsam Stolpolitik gemeet gi wéi virum, wéi nom Zweete Weltkrich. Do si jo och d'Léieren draus gezu gi vun extremen Zerstéierungsprozesser, déi duerch Konkurrenz entstinn. Dee Wirtschaftsliberalismus, wéi en haut besteet, deen zerstéiert och vill. An déi eenzeg Äntwert dorop ass, datt d'Politik erëm positiv agräift, datt och déi eenzel Länner zesumme Strategien entwéckelen, wéi der schläichender Desindustrialiséierung an Europa kann positiv begéint ginn. Dat ass déi eigentlech Fro, den Afloss vu Lëtzebuerg wéi am Konzern Arcelor-Mittal. De Moment ass äusserst kleng, et handelt sech ëm e puer Prozent. An do läit eigentlech och d'Erklärung derfir, firwat konnt déi Entwicklung do kommen a firwat och de Lëtzebuerger Staat haut keng Moyene méi huet, fir géint esou Schléissungen a géint esou Restrukturéierungen d'Interesse vun de Leit, vun de Gemengen, vun de Beleegschaften an esou weider wouer ze huelen. Dat huet ganz staark Konsequenzen op Gemengen, wou déi Sitë sinn, op Schëffleng, op Péiteng, awer op och op aner Gemengen, wou et Sitë vun der Stolindustrie gëtt. Mëttelfristeg huet dat ouni Zweifel och gravéierend Konsequenzen op d'Gemengebudgeten, Gewerbesteier an esou weider. An dat si Saachen, déi mussen öffentlech kënnen debattéiert ginn a mussen och eigentlech öffentlech Décisiounen do kënne geholl ginn. D'Europäesch Unioun stécht an enger déiwer Kris, an domadder ass emol net einfach d'Finanzkris gemengt, sondern et ass eng politesch Kris, et ass eng sozial Kris, an déi huet effektiv domadder ze dinn, wéi d'europäesch Regierungen an d'europäesch Institutiounen mat där Finanzkris ëmginn, respektiv wat fir eng Lektiounen datt se gezunn hunn. An et muss ee jo soen, se hu se a Wierklechkeet net gezunn. Wann ee kuckt, a wéi eng Richtung datt déi europäesch Politik am Moment geet, da stellt ee fest, et geet haaptsächlech drëm, de Länner vun der Europäescher Unioun, deenen enge méi, deenen aner e bësse manner, Austeritéitspläng opzezwängen. Austeritéitspläng, dat heescht d'ëffentlech Ausgabe reduzéieren, och déi ëffentlech Ausgaben am soziale Beräich. Déi Austeritéitspläng bedeiten, sozial Rechter ofzebauen. Léin erofzesetzen, Renten erofzesetzen an esou weider an esou fort. Eiser Meenung no kann dat keen Auswee aus der Kris sinn, well dat nëmmen derzou ka féieren, dass och d'Kafkraaft erofgeet, dass also d'Bannennofro an de Länner vun der Europäescher Unioun, also an der Europäescher Unioun erofgeet, domadder riskéiert d'Rezessioun, also de wirtschaftleche Réckgank weider verstäerkt ze ginn, an da gëtt et eng Spiral no ënnen, well eng Rezessioun bedeit jo dann erëm eng Kéier net nëmmen déi sozial Ongerechtegkeet, déi ech elo ugeschwat hunn, sondern bedeit dann och erëm eng Kéier manner Recettë fir d'Staaten. Manner Recettë fir d'Staaten heescht erëm eng Kéier d'Gefor vun der Verschëldung, an da kommen erëm nei Austeritéitspläng an esou weider an esou fort. An op déi do Aart a Weis gëtt et keen Auswee. An dofir soe mär, ee vun de Schwéierpunkte muss just ëmgedréint sinn. d'Kafkraaft an der Europäescher Unioun op eng koordinéiert Aart a Weis erëm an d'Lut ze setzen. Den Undeel vun de Léin zum Beispill, dat ass e wichtegen Aspekt, um geschafene Mehrwäert erëm eropzesetzen, deen an de leschte Joerzingten erofgaangen ass. En europäesche Mindestloun anzeféieren, fir och dem Loun a Sozialdumping en Enn ze setzen, deen am Moment an der Europäescher Unioun stattfënnt. A mer mengen, et däerf een net nëmmen op d'Depensë kucken, et muss een och op d'Recettë kucken. A wann een op d'Recettë kuckt, da denkt een un d'Steieren. A wann ee kuckt, wat an deene leschte Joerzingte geschitt ass, da gesäit een, datt eng systematesch Politik vun der Steiersenkung, vu Steierkaddoen bei deenen héije Revenuen, bei de Beneficer an esou weider gemaach ginn ass, an datt dat och en Deel vun de finanzielle Schwierigkeete vun de Staaten erkläert. Dat heescht, och do muss een also erëm an eng aner Richtung goen, a Richtung vu méi Steiergerechtigkeet, zum Beispill eng Erhéijung vun de Steieren op de Benefisser, virun allem op den net reinvestéierte Benefisser. Dat ass jo dann net erëm eng Kéier nëmmen eng Fro vu Gerechtigkeet, sondern dat ass och eng Fro vun ekonomescher Vernunft, well déi net reinvestéiert Benefisser Wou ginn déi dann hin? Déi ginn zu engem groussen Deel a Finanzspekulatiounen, wat d'Ursaach vun der Kris war. Dat heescht, et ass also vill méi vernünfteg, wann ee seet, déi besteiere mer, déi schaffe mer of, fir datt se kënnen a sozial, ekologesch nëtzlech Investitiounen an Déngschtleeschtungen ëmgeleet ginn.